Daqskemm jista' jkun ta' kumdità, il-ħabib tiegħek is-siġġu jista' jkun ta' skumdità wkoll. U fil-fatt illum ħa nagħmlu naqra eżerċizzji għalik biex tqum minn hemm ħa niċċaqalqu naqra. Tilħaq tpoġġih fuq u dak min jaf kemm qed tużah bħal daż-żmien. Mela ħa nqumu minn hemm, biex meta mbagħad nerġgħu nużawh, verament tapprezzah. Tajjeb? L-eżerċizzju dak li jagħmillek, ħa jġiegħlek tħossok iktar pożittiva, iktar enerġetika, iktar produttiva wkoll biex dak li għandek tagħmel flok ma ddum tkarkar bih, taqbad u teħilsu. U għaliex le? L-eżerċizzju ħa jibboostjalek is-sistema immunitarja tiegħek biex tiġġieled anke r-riskji ta' kwalunkwe mard, mhux biss li hawn popolari daż-żmien, però nsemmu l-kolesterol, dijabete, pressjoni, mard tal-qalb, eċċetera. La qed nitkellmu fuq hekk. Dejjem ħu parir mingħand it-tabib jew fiżjoterapista tiegħek qabel tibda kwalunkwe eżerċizzju. U, jiena ħa nistiednek tingħaqad miegħi għal dawn il-ftit minuti biex niċċaqalqu naqra, dimenti dawn l-eżerċizzji li ħa nagħmlu taħseb u tħoss illi jgħoddu għalik. Mela ħdieru nċaqalqu naqra flimkien. Ara li qiegħda komda, m'għandek bżonn xejn partikolari, jiena ġibt miegħi żewġ tifliexken bir-ramel, imlejthom bil-lest, u żewġ tifliexken bir-ross. Sur kamera minn hawn xi wieħed barra fejnuk. Le. Kollha ġibtom int, prosit. Very good. Lejn ċaqalqu naqra. Ħanibdew nuru daqsxejn siq u siq oħra. Lura. Ara sa fejn tista' tella saqajk toqgħodx tinkwitek minn tixta sal daqsi, maħna ħanamlu lebda Training tas-suldati serraħ rasek. U ħa mmorru bil-kontra, mela ħa naqtgħu naqqa' sieq minnhom 'il barra, jekk tħossok qed tiżbilanċja tidejjaq xejn anke żżomm mal-bank, mela sieq 'il barra u bl-oħra ħa ntella' 'l fuq. Jew inkella nżomm idi hekk. Ħa ntik parir illi waqt li jiena dawn l-affarijiet qed ngħaġġilhom, fis-sens qed nagħmlu ftit minn kull waħda, illi tagħmel bejn għaxra u ħmistax minn kull waħda. Tajjeb ferm. Sa nerġgħu niġġogjaw daqsxejn? U nistħajlek palissa tajt tant qed tisma' l-istess affarijiet tgħid kif għajjejt nisma' kif xbajt. Mela li ħan għamlu ħan nifsi twal, nifsi l-ġewwa. Kif xbajt.

mill-kaxxa ta' sidirna. Però it-tfal, il-babies, jgħallmuna ħafna. Jgħallmuna kif suppost nieħdu n-nifs. U dan in-nifs għandu jkun fil-fatt miż-żaqq. Dak li bl-Ingliż jgħidulu belly breathing. Mela, ħatolbok tipprattika. Irid tpoġġi id minnhom fuq wara, l-oħra fuq żaqqek, u inti tieħu n-nifs 'il ġewwa, iffoka li timla ż-żaqq. Mela ħa tara dik iż-żaqq tintefaħ. Żommha ftit sekondi, tlieta erba' u barra bil-mod. Ifsil ġewwa nimlew iż-żaqq. Ifsil barra. Tal-aħħar. Dak jgħidulu belly breathing, ħa tolbok illi wara dis-sezzjoni tidħol fit-tixa għax vera tgħinek biex tirrilassa U Bruce kien aktar pożittiv. Tajjeb, mela ħa nibdew daqsxejn affarijiet sempliċi immens. Li ħa nagħmel l-ewwel jiena ħa naqbad iż-żewġt tifliexken tar-ross illi għandi. Ħa nitfagħhom fuqi dan il-moviment u ħa nagħmel hekk ara, waħda 'l fuq, waħda 'l isfel. Waħda 'l fuq u waħda 'l isfel. Jekk ma tistax ittella' ħafna idejk forsi għax limitata fil-mobilità, tinkwieta xejn? Qabel xejn ħa ntik parir illi jekk tara li inti anke għandek nuqqas ta' flessibilità titkellem daqsxejn mal-fiżjoterapista tiegħek fuq x'tista' tagħmel fuqha. Mhux worth it ngħixu b'affarijiet illi nistgħu nsewwu, x'taħsbu? Nilfqu kemm nistgħu u nerġgħu nniżluhom. Perfett. Issa nagħmlu dan il-moviment. Idejja ħdejja. U jiena, waqt li drabi oħrajn tkellimna fuq li nagħmlu dan il-moviment, din id-darba li ħa nagħmlu bil-kontra, ħa ninżlu 'l isfel. Ħa nħossu darna, l-ġnubijiet ta' darna qishom jingħasru. 'l fuq u 'l isfel. 'il fuq u 'l isfel. Pruvaw żommu l-bilanċ għax milli qed nara jiena mill-kamera ma tantx qiegħed bilanċjat u ħa ninżlu. Jekk għandkom xi mera quddiemkom, tant l-aħjar biex iżżommu daqsxejn iktar simetrija. Kif jgħidu bil-Malti. L-isfel. Edha bil-kontra. L-iskrin bil-kontra jgħid. Alright. Ħares lejk biss minn flok sur kamera minn. Għara għamlu għek. Tajjeb ferm. Issa. L-ewwel ħan għamluh mingħajr apparat mingħajr l-ebda oġġett fidejna tal-moviment, imbagħad għaliex le nippruvaw anka bihom ukoll. Mela, ħan għodu daqsxejn mill-wijin eh, Mill-irkopop. Tajjeb. Patata lura. Darna dritt, sidirna 'l barra. U ħa nġibu jdejna dritti flimkien. Nisħen ħafna minnkom bħalissa qegħdin hekk, mhux l-iskop. L-iskop huwa li tippruvaw tagħmlu sidirkom 'il barra, spallejkom lura biex id-dar ikun dritt kemm jista' jkun. U ħa nagħmlu dan il-moviment, l-aħwa minn hawn, nġibuhom flimkien qisna qed nagħtu bil-minkeb Lil xi ħadd li qiegħed warajna. Idejna dritti u nagħtu bil-minkeb. Idejna dritti u nagħtu bil-minkeb. Tajjeb? Kif qegħdin hemmhekk ukoll, ħa nagħmlu eżerċizzju ieħor, ħa niftħu u ħa nagħlqu. Ħa niftħu u ħa nagħlqu. U dan qed nħadmu l-aktar l-ispalel minn wara. Mela.